Merci, Här President. Dëse Projet de loi, dee gehéiert zu där Kategorie vu Projets de loien, wou mir als Lénk eis et net ganz einfach gemaach hunn, fir eis Entscheedung ze treffen. Mir hunn intern driwwer diskutéiert, innerhalb vun eiser Aarbechtsgrupp Feminismus ass se diskutéiert ginn, haaptsächlech, Dir wësst jo bestëmmt, datt innerhalb net nëmmen zu Lëtzebuerg, mee europawäit, fir net ze soe weltwäit, d'Fro vun der Prostitutioun bei méi lénke Beweegungen, bei Fraebeweegungen, feministesche Beweegungen ganz kontroverséiert diskutéiert ginn. vun engem, vun enger reglementarescher Approche bis zur abolitionistescher Approche. Mehrheitlich si mer als Lénk net der Meenung, datt déi abolitionistesch Approche déi richteg ass. Mir hunn do mat engem sensiblen Thema ze dinn, dat ass scho gesot ginn. Ech mengen, et huet haaptsächlech och mat Dignitéit ze dinn, vun de Betraffener, vun de Betraffene selwer. Virwech, et gëtt oft gesot, et wier den eelste Beruff vun der Welt. Ech mengen, dat ass eng Legend an domadder muss een opraumen. Et ass eng anthropologesch, warscheinlech ass et emol net wouer, well fir iwwerhaapt e sexuelle Service ze verkafen, muss et e Client ginn, dee schonn virdrun iwwer e gewëssene Kapital verfüügt. Ech mengen och net, datt et zur humaner Natur gehéiert fir dat ze maachen. De Problem ass awer och deen, datt déi déi am meeschten dovunner betraff sinn, dat si grad och déi déi een am mannsten héiert an der Debatt, an dat si Prostituéiert oder d'Sexaarbechterinne. Et héiert een oft Männer déi u sech d'Recht vun de Frae verteidege wëllen, fir iwwer hire Kierper ze verteidegen, wéi wann, ze verfügen, wéi wann d'Prostitutioun e grousse Liewenschoix wier. Oft sinn et déi selwecht, déi der Meenung sinn oder déi sech offusquéieren, wann eng Fra sech komplett verschleiere wëllt, well op eemol ass dat, op eemol ass dat net méi fräi Verfügung iwwer den eegene Kierper. Dat ass schonn eng speziell Logik. Et héiert een och Leit, oft aus guttbiergerlechem Haus, an déi et och sincèrement gutt mengen an de Prostituéierten hëllefe wëllen a mengen, datt e Verbuet eppes géif bréngen. Ech wéilt just déi franséisch Feministin a Soziologin beim CNRS zitéieren, d'Christine Delphy, wat geschriwwen huet, La prétention à sauver des femmes malgré elles et contre leur gré, sans reconnaître que la volonté contre les enfants,

De wuere Fetischismus, wéi d'Geldwirtschaft an där mer liewen an déi a villen Deeler och keng selbstbestëmmten Sexualitéit erlaben, an dat ass dat wat d'Zil misst sinn. Ech weess och net ob Prostituéierter vill vun der Compassioun vun der Bourgeoisie halen, well dorëms geet et net, et geet ëm Gerechtegkeet. Zur konkreter Situatioun hei zu Lëtzebuerg ass et schwéier Stellung ze huelen opgrond vun Daten oder vun Zuelen, mee dat ass och net nëmmen de Fall hei zu Lëtzebuerg. Dat huet schonn nëmmen domadder ze dinn, datt sech d'Prostitutioun an enger Zone d'ombre ofleeft. Dofir ass et net einfach vu baussen doriwwer ze schwätzen. Mir versichen awer, wäit ewech vun abstrakte moralesche Viruerteeler, d'Situatioun opgrond vun ekonomeschen a soziale Gegebenheeten anzeschätzen. Éischtens, d'Sexaarbechter, meeschtens Fraen natierlech, heiansdo Männer, awer och transgender Leit, stamen am Prinzip aus den ënnesten ekonomesche Deel vun der Gesellschaft. Et betrëfft also meeschtens Aarmer, dat muss ee feststellen. Zweetens, hautzedaags an Europa besteet d'Majoritéit vun de Sexaarbechterinnen aus Fraen, déi aus Drëttstaate kommen a keng regulär Situatioun hunn. Mee och drëttens, d'Subordinatioun vun de Fraen ass historesch an d'Prostitutioun ass a groussen Deeler d'Konsequenz vun der Aarmut an der ökonomescher Prekaritéit, déi am Zesummenhang steet mat engem liberaliséierten Aarbechtsmaart. An dat gesäit een hautzedaags nach méi an enger Welt, wou de Kapitalismus globaliséiert ass a wou d'Prostitutioun haaptsächlech déi äermste Populatiounen trëfft, déi duerch Misär a Krich an den Exil goe mussen. An et ginn och verschidde Profiller vu Sexaarbechterinnen. Et gëtt déi sou genannte Beschafungsprostitutioun, déi a Verbindung ass mat der Toxikomanie, wat eng Konsequenz ass och vun enger repressiver Drogepolitik, déi iwwerall ëmmer scheitert, obwuel vill politesch Decideuren dat net wëllen agesinn. Et gi Sexaarbechterinnen, déi tatsächlech vun der Prostitutioun liewen, well de Revenu méi interessant ass wéi eng regulär Aarbecht, wou de Revenu net duergeet, fir korrekt iwwert d'Ronnen ze kommen. zemools wann een wéineg Ausbildung huet, aus aarme Verhältnesser staamt a vläicht och nach alleng fir e Kand muss opkommen. An Dir wësst jo, Mamme kënne ganz wäit goen an der Selbstopferung fir hir eege Kanner. Zu Lëtzebuerg ass eng grouss Partie vun de Sexarbechterinnen Migrantinnen ouni regulär Situatioun. Si hu sech bei hire Passeure verschold an der Hoffnung, hei e bessert Liewe féieren ze kënnen a si prostituéiere sech, fir hir Scholde méi séier zréckzebezuelen. Vue datt se keen Titre de séjour hunn, kënne se natierlech kenger regulärer Aarbecht nogoen. Si beneficiéieren natierlech net vun der Blue Card, déi natierlech nëmmen déi Privilegiéiert, déi wéinstens 70.000 Euro am Joer verdénge kënnen, déi sech hei kënnen etabléieren. Fir Aarmer ass et ëmmer méi schwéier, sech hei ze etabléieren an oft bedeit dat, datt se weiderhin an der Aarmut bleiwen an deemno wéi bei Fraen heescht dat och Prostitutioun. Ech mengen, dat däerf een och net vergiessen. Dofir ass et och kee Wonner, datt dës Frae ganz schnell an den Hänn vu Proxeneten landen, déi hinnen eng Wunneng an och eng Form vu Sécherheet vis-à-vis vum polizeileche Contrôle ubidden. Et ass also e Fantassem ze mengen, datt d'Prostitutioun eng Entscheedung aus fräie Stécker wier, Well am Kapitalismus ass Fräiheet de Privileeg vun de Räichen oder nach manner en Divertissement, mee et entsteet aus enger Dynamik vu sozialer Detresse, déi engem méi ëmmer méi schwéier mécht fir erauszeklammen. Mir hunn awer den Androck als Lénk, datt dëse Projet de loi, datt dëse Projet de loi iwwert déi Situatioun ewechgeet, och wann e sech an engem Plan d'action national abetzt, dee mer awer nach musse méi konkret kennen, well fir déi allermeescht Sexaarbechterinnen d'Prostitutioun hir Haaptrevenusquell déi ass, déi et hinnen erméiglecht z'iwwerliewen oder ze liewen. An deem Sinn. Ëmmer méi Clienten an Sexaarbechterinnen penaliséiert, well iergendwéi hänkt dat beieneen mateneen zesummen, huet een strictement näischt un hirer ekonomescher, sozialer Situatioun geännert, geschweige verbessert. An ech mengen, et besteet souguer d'Gefor, ech hoffen, datt et net de Fall wäert sinn, mee et besteet d'Gefor, wann dës Gesetzgebung géif ugeholl ginn, datt sech d'Situatioun vun de Prostituéiert sech vläit souguer nach verschlechtere kéint. Well de Problem ass deen, datt déi verschidde Mesuren an dësem Projet de loi a Wierklechkeet e Modell duerstellen, dee weiderhin eng Form vu Repressioun vu Prostituéierten an hire Cliente verschäerft. De Racolage an de Recours à la prostitution, also Racolage, bleift weiderhin en Delikt, mee et gëtt esou schwéier, fir et ze beweisen, An déi nei erweidert polizeilech Méiglechkeete riskéieren entweder guer net stattzefannen, well net genuch Indice notoire do sinn, oder riskéieren dozou ze féieren, datt d'Prostituéierter sech nach méi isoléieren. Et ass net de schwedesche Modell dat heiten, mee et kéint e bëssen drun erënneren an indirekt dozou féieren. An de Problem ass jo och deen, datt grad Leit, déi an enger Situation de vulnerabilité sinn, jo net selwer och hir Vulnerabilitéit wäerte beim Client präisginn, well dat jo déi ganz Logik jo giff a Fro stellen. Déi Fraen a Männer musse jo leider dovunner liewen. Fir dofir ze suergen, datt kee Mënsch sech méi gezwonge gesäit sech ze prostituéieren, fir ze liewen oder z'iwwerliewen, well dorëms geet et jo, misst ee fir d'éischt emol a Wierklechkeet och eng ganz Rei Mesuren huelen, déi allgemeng d'Aarmut bekämpfen. Ech mengen, et ass eng gesellschaftlech Problematik, déi sech stellt, an dofir, fir d'Aarmut ze bekämpfen, geet et dorëms zum Beispill, datt och d'Léin héich sinn, an eendeiteg méi héich sinn, datt souwisou eng Partie Fraen, déi an enger prekärer Situatioun sinn, datt se net méi en Avantage gesinn, par rapport zu enger regulärer Aarbecht fir iwwer d'Ronn ze kommen, sech ze prostituéieren. Do ass d'Fro vum Mindestloun, déi sech stellt. Do ass d'Fro, de ganze Froekomplex vum Logement, dee sech stellt, vum Chômage, dee sech stellt, awer och, Däerf een net vergiessen, well mir hunn, ech hu virdru geschwat vun de Fraen, déi an enger irregularer Situatioun sinn, muss een och vun enger Regulariséierung vun de Leit diskutéieren, déi an enger irregularer Situatioun sinn, well grad déi Situatioun verschäerft jo d'Situatioun vun de Fraen, déi keng Pabeieren hunn an ausgeliwwert sinn an och keng Aarbecht kënnen fannen, fir sech weiderhin ze prostituéieren. Mee mengen och muss een dofir suergen, fir d'Prostitutioun aus dem kriminelle Beräich ganz einfach erauszehuelen an och d'Fro vum Racolage erëm ofzeschafen an datt een dat esou reglementéiert, datt se a Sécherheet an Ausübungsfräiheet, datt een d'Sécherheet an d'Ausübungsfräiheet vun de Prostituéiert kann garantéieren, nieft all deenen ekonomesche Mesuren an aner Mesurë fir géint de Proxenetismus, déi een och nach muss huelen. Ech mengen, entweder ass een abolitionistesch, wouranner mir net gleewen, well et d'Situatioun vun de Prostituéierte net verbessert a wat och vu ville Prostituéierten, déi sech am Ausland a Gewerkschaften organiséiert kréien, ofgeleent gëtt, oder et geet een a Richtung vun engem legale Statut, deen och en Accès un d'Sécurité sociale, och wann een dat ausübt, bitt an esouguer d'Dier opmécht, fir sech och legal an deemno wéi gewerkschaftlech z'organiséieren. Et ginn nach aner vill Mesuren, déi ee muss huele géint de Mënschenhandel. Ech denken do un Tracfin, wéi a Frankräich, deen och, also Service de traitement, de renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins, an et kéint ee sech och nach iwwerleeën, iwwert Finanzflüen, déi iwwert d'Grenze ginn, dat betrëfft och d'Douanen, wou jo keng Kontroll besteet, ënner 10.000 Euro. An oft ass et jo esou, datt déi Flüen jo en espèces gemaach ginn an net elektronesch, well dat méi sécher ass fir d'Proxénèten. An datt do Wallissen oder mol keng Wallissen, mee u sech datt 500-Euro-Schäiner esou transitéieren. Oh jo, ech sinn e bëssen driwwer, entschëllegt, Madame Presidentin. Aus deenen Ursaachen hu mer beschloss als Lénk, datt mer dësem Projet de loi net eis Zoustëmmung wäerte ginn. Ech soen Iech Merci.
Merci dem Här Wagner. Als leschten ageschriwwene Riedner hunn ech den Här Franz Fayot. Här Fayot, Dir hutt d'Wuert.